Ĩ ngai wahũthĩra andũ aya Amen. ngwendaga na gĩtĩo wambe ũtũhoere Eh, ũrathimithie ciana ici ciaku nĩguo. tũcoke tũthiĩ na mbere na pole sana tondũ nĩ ngũrũgĩte hau Mm. nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere namba ya cũcũ nĩ 0720 834 630 0720 834 6:30 abo tuhoere wire ngai ni wega ndi ngai ndaru- nda- ndahingura mirango ya njera na thaa ici wi nja na woima ambe wire mwathani ni wega cucu Ĩĩ. baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu ndĩ mbere yaku ihinda rĩrĩ mwathani amen nĩ ndĩramenya wĩ hinya igũrũ rĩa mahinya mothe ngai Mm. ndĩragwĩtia kĩrathimo kĩrĩa gĩtaimaga kwĩ mũndũ kiumaga kũrĩ we mwathani amen nĩgetha ngai iria itũ matini ũrathime ciana ici ciothe ciakwa mwamba Mm. tigũkorwo atĩ no ũrĩa umĩte umĩte nda yakwa baba Mm. othe arĩa maimĩte nda yakwa na arĩa mataimĩte nda yakwa Amen. ndetiria hinya na ũhoti ciũke kũrĩ o mwathani Mm. kĩrĩa meriragĩria gĩtarĩ gĩakinya kũrĩ o mwathani Mm. ngai nĩ tondũ wa ũndũ marĩkia gwĩka ithe witũ Mm. ndakũhoya wĩ matu-inĩ ũtũũra gatene na tene Amen. ũrĩa marathi mothe mwathani Mm. ũrĩa matekĩirwo mekĩre ngai Mm. ngai nĩ njĩ wĩ hinya na wĩ hinya na wĩ hinya Mm. nĩ tondũ ndirarĩ na kĩrĩgĩrĩro ithe witũ Mm. ndĩarĩtwo nguo- ngũikara kũu ci- ciumia- mĩeri ĩrĩ Mm. ningĩ njoke ndĩhĩrwo rĩngĩ mĩeri ĩngĩ ĩrĩ Mm. ningĩ njoke ndĩhĩrwo nginya ikinya ĩtandatũ Mm. ndakora gwakwa nĩ gwatharũkire Mm. tiga atĩ we wĩ matu-inĩ nĩ ũraikũrũkire kwĩ ndungata ciaku na iracoka kũnyitana nĩ ũndũ wa tha ciaku iria cimaga matu-inĩ na maracoka baba witũ gũkana nĩ getha ngorwo ndandĩ ha mwathani ndirĩ muohe nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku marathime marathime mwathani Amen. marathime kĩgongona kĩa matu Amen. meke maũndũ manene mwathani magitagĩre kũrĩ thũ ithe witũ nĩ tondũ ngai wĩ mũnene ngai ndũrĩ kĩndũ wagaga mwathani tiga atĩ mũthenya wa mũthĩ ithe witũ nĩ wahingũra mũrango ngai witũ tũromahingũragĩra mũrango Mm. ndamarathimithia kũrũhe ngai ũrĩa ũngĩkorwo wĩna ihĩtia rĩtangĩtũma baba itũ mũrathime ngai reherio nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Amen. maririkane no maiguĩre amenya mũndũ wa thĩ nĩ wamethahia tiga atĩ nĩ ndĩrahoya wohere o mũndũ o mũndũ rĩtwa rĩaku ngai witũ rĩrohogocwo nĩ ndakena ndĩ mbere yaku ngai nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku nĩ wega kĩgongona kĩa matinĩ Amen. nĩ wega wĩ manueli Amen. nĩ wega mesi

amen Amen. amen Amen. ũcũ ngai nĩ aigua mahoya maku Amen. Mm, na nĩ mwĩhokeku Amen. na nĩ- na nĩ akĩrĩ tha nyingĩ Amen. arĩ tha nyingĩ Amen.